Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Benna, Logica Office Furniture, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant.
Nilqawkom għal podcast ieħor jienu George bosta mistiedna sa li għaddew diversi ġimgħat ħafna nies jiltaqgħu miegħi fit-triq u jgħiduli illi qegħdin isegu il-podcast tagħna fuq il-Facebook, fuq il-YouTube, eċċetera imma wkoll isegwuna fuq Smash Television. Mela, u tistgħu żżommu kuntatt magħna permezz tal-WhatsApp fuq 9812 7676 9812 7676. U fil-fatt, ħafna li jarawna fuq Smash Television ikkummentawli Anki nkun ċert li rawh għax id-domandi li nkunu għamilna ġieli jsemmuhom. Daqshekk hu.
Tajjeb ħafna.
Mela nfakkrukom fuq smash qed jixxandar meta? Kull nhar tal-ġimgħa.
U l-ħin?
Fid-disa' u nofs.
Fid-disa' u nofs ta' filgħodu? Ta' flaxija. Ta' billej.
Fid-disa' u nofs ta' billej. Tajb ħafna għax qabel imorru jorqdu ikunu ħafna. Jorqdu b'toma tajba.
B'toma, b'toma, b'toma tajba. Il-mistieden tagħna illum se nagħtu bidu għall-programm u rridu ningrazzjaw l-isponsors tagħna wkoll George. Li jkunu qegħdin jgħinuna illi narawhom f'kull bidu u fi tmiem il-programm. U anke fin-nofs.
U anke fin-nofs, u anke fil-ġenb, u anke barra u ġewwa. Nirringrazzjaw mill-ewwel lil Xarba Popolari Faner illi jgħinuna ħafna. Minn hawnhekk immorru għall-bidu tal-programm u l-mistieden tagħna huwa ħadd ħlief

Wasalna għal podcast ieħor dik hija l-introduzzjoni tagħna tal-programm Dun Ġorġ Dalli huwa l-mistieden speċjali tagħna. Naturalment Dun Ġorġ huwa ħabib tagħna t-tnejn, imma aħna ma stajniex ma nistidnux il-Dun Ġorġ bħala Dun Ġorġ fil-ħidma tiegħu reliġjuża imma wkoll pastorali u x'hekk ngħidu pastorali. Ekku pastorali. Pastorali? Pastor, li tfisser raj. Ekku. Pastor, pastor.
Pastor tfisser raj. U jina, nasib, dejjem rajtek eh, b'dan l-ilbis ta' saċerdot saċerdot. f'okkażjonijiet speċjali. u żver. U għalhekk għall-programm tagħkom illum ġejt lebes hekk. Speċjali. Għax intom speċjali u allura l-programm tagħmluh speċjali. U nixtieq insellem it-telespettaturi tagħna kollha, u anke s-semmiegħa, għax jien anke fuq it-television, Alfred, ikun hemm mhomja li jgħiduli aħna xorta narawh jgħiduli, imma ikunu qed jisimgħu. U allura ngħid it-telespettaturi u s-semmiegħa. Ara radio tgħid is-semmiegħa biss.
Imma lilna jista' jisimgħuna radio wkoll fuq Spotify.
Ukoll, ukoll.
Għafet titħak.
Għax da dettalji komplikati nħallihom fidejk. Eh, jina għalu li tistaqsi si trit.
ċejn.
Le, għax jina tinti tafni bizzejed. Jiena darba prezentajt darba il-festival kanzunetta Maltija. Eh, insejt is-sena x'kienet, eh, meta Alfred Sant Sar Prim Ministru meta kien rebaħ l-elezzjoni. 1996. 1996. Jien għamiltu 1997 il-festival, jien u Marbek Spiteri. U rabtuna bi script, jiġifieri ma tistax tgħid kelma żejda jew inqas. Plus li kien traqqas, plus li kien għalkemm kont żvinturat, traqqas il-budget tal-festival għax beda jagħmel l-ekonomija mill-ewwel. U qaluli isma' microphone cordless m'għandekx. Microphone bla wire iġver min ma jifhimx ħafna. Imma really rabtuni f'post bis-salib mal-art u bil-microphone bil-wire. Ħa ngħidlek Alfred. Jiena insegwu ħafna. Jiena insegwu ħafna. Iż-żewġ estremi it-tnejn ħżiena. Jew li torbot kif qed tgħid inti ma teżistix, impossibbli. Imma mbagħad ma tistax titkellem fuq kollox barra fuq is-suġġett li suppost titkellem. Aw min jagħmel hekk ukoll. Ejva, vera.
Aw min jagħmel hekk ukoll. Jiena mhux ħati.
Li jitkellem fuq kollox, fuq dak li għandek f'moħħok, fuq dak li għandek f'qalbek, imma inti għandek suġġett. Sa pereżempju hawn jien illum.

bħala Sindku għax għandek xi tgħid interessanti, nirringrazzja lil Lemmy u jien ħa ngħidlek Dun Ġorġ ħa nerġgħu nistidnuk il-programm ta' wara għax int għandek xi tgħid ħafna. Alfred dak il-programm segwejtu kien programm tajjeb ħafna u nixtieq minn qalbi ngħidlek proset għaliex naħseb kont informattiv ħafna. Jiġifieri anke ċertu mistoqsijiet li n-nies jistaqsu għax għalhekk it-television. Eh, inti naħseb li tajt risposti bilanċjati, imma għamilt dak il-kumment u ħa nieqaf hawn għax bħala saċerdot ħa ngħidu, mhux se ngħidu mhux sewwa li twaddab l-ilma lil xi ħadd. U ħa nifqu hawn, ma morrux għal dak il-programm issa. Imma dak kien kumment li inti kellek kuraġġ meta għedtu u jiena rrid ngħidlek li naqbel miegħek. Proset, veru. Mela, Don, Mhux se nieħdok tifel żgħir, ħa nibdew żagħżugħ. Tista' toħodni anke tifel żgħir. Meta tfarfart, għaliex in-nies, ħafna min-nies tal-età tiegħi, u naħseb anke tal-età ta' Alfred, dejjem rawk bħala saċerdot. Imma meta kont żagħżugħ, jien naf, kont tmur diskoteki, pereżempju, jien naf. Le jiena kont, l-ewwel nett, jiena kont twin. Imma ħija jew uħt it-twin ma għexitx. U meta konna fil-ġuf, ħadtilha fil-fatt pereżempju jien għandi erba' kliewi għaliex huma Sjamiżi, ma nistax nagħti donation tagħhom. Qed tara dawk li tnaħħieli joħorġu. Tifhimni ġifieri fis-. Ġifieri int għandek erba' kliewi. Erba' kliewi Sjamiżi. Għax kien meta sirt naf, xtaqt li nagħti donation ta' tnej minnhom. Imma qalu li ma tistax għaliex u ma jiffunzjonaw kollha.
Sjamiżi, xorta tnej kbar, fil-fatt kultant inħoss ħafna ġiħaw fil-ġenb tiegħi. Imma Ommi miskina batiet ħafna għax dak iż-żmien qed titkellem 71 sena ilu. Anke biex ineħħulha xi ħadd mejjet ġo fi, eċċetera, riedu jisifruha ma setax u kienet anke f'xi. Jiġifieri oħtok mietet fil-ġuf? Oħti jew ħija ma nafx ma nafx x'inhu fil-ġuf. Fil-ġuf. Imbagħad bdejt. Jiġifieri inti minn hawn minn l-ewwel ngħid jiena mhux għax oħtok jew ħuk imma l-pjan tal-Mulej. Minn ġuf ommi sejjaħli. Għax hemmhekk irrid nasal.
Ekku.
Għalfej jien u mhux dak. Jien bniedem li nemmen. Ġifieri jiena mhux għas-saċerdot għax nisrani. Jiena bniedem tal-fidi, jiena bniedem li nemmen Ġorġ u Alfred. U tafuni intom li anke f'sitwazzjonijiet diffiċli ħafna li kelli. Il-fidi hija dik propju li żammitni għaddej. U hemmhekk fejn anke ngħid il-Mulej, anke bl-istorja li kelli tul tfuliti, issa niġu għalija wkoll, meta tridu twaqqfuni waqqfuni. Kompli, kompli, kompli. Għax jien jekk nibda ngħid nibqa' għaddej, kif tafu. Li iva jiena nemmen dak li jgħidlu l-profeta Iżaija u Ġeremija meta jgħidu inti min ġie f'ommi sejjaħtli. Għalfejn jien u mhux dak? Issa jien naf. Mela l-ħajja Qiegħda biex tifhimha. Il-ħajja bħal Alla, qiegħda biex tgħixha. Mhux tifhimha? Għax tistaqsi kemm tistaqsi, jew risposti bla bla sens, jew risposti xejn ma jkollok. Bdejna nikbru, familja tiegħi kienet familja fqira ħafna, jiena u u nikber. Ta' sitt snin meta għamilt il-proċett, kont immur għand Ġerardu l-parrukkiel, Alla jaħfirlu, Ħalli niknislu x-xagħar u kien itini tnax il-xelin dak iż-żmien fil-ġimgħa. Li ommi. Qed nitkellmu ħal qormi.
Ħal qormi. Li ommi dak iż-żmien u meta tgħid ġilar lur parrukkiel u mbagħad warajh fil-ħanut tiegħu kien hemm ukoll Ġorġ ix-Xibi li jiġi ħu l-Imħallef Xiberras li għadu kif u kellu stationery hemmhekk. Imbagħad, ommi dak iż-żmien kienet dejjem tissellef fl-aħħar ta' l-ġimgħa xi nofs lira biex tkompli l-ġimgħa. B'dik id-daqsxejn qligħ li kont nagħmel jien, fl-aħħar kull nhar ta' Sebt u nġibu, allura dik qatgħatha li tmur tissellef u teġa' l-familja tiegħi bdiet timxi daqsxejn 'il quddiem. Imbagħad kultant kien ikun hemm xi ħadd itini xi sold jew tliet soldi Tips, Kont nieħu gost bija, fil-fatt anke. U nimmaġina kont tmur tgħottihom 'l ommok. Le, nżommhom jien, kollox kont nagħtilhom jien, kollox. U u għalhekk illum jien jgħiduli kemm inti galant omm fit-tips, għax jien naf kemm kont nieħu gost b'dak is-sold jew b'dak it-tliet soldi. Ekku.
L-iktar li kont nieħu gost u hawnhekk nagħmel nagħmel appell ukoll meta tmorru tieklu, dak il-waiter jew hekk, daka sinjur inqas minnek, speċjalment meta tikol tmur tikol ġo xi restorant, ta' mitt juru r-ras, rajt, qabad u aqlalu xi ħaġa. Importanti wkoll għax jien bqajt inħobbu s-sejra. Jiena l-Isqof kien jgħidli, int miegħi tiġġieled dejjem imma b'Bati ma tiġġieled qatt u ngħidlu veru. Veru. Għax dak jien. Dak jien. U għalhekk inħobb in-nies u naħseb anke n-nies iħobbuni għax jafu li nħobbhom u nħobbhom ġenwinament. Imbagħad bdejt nikber, Kont dejjem il-pa li kien jaħdem ġo ħanut kont ngħidlu, Ejja ħa nieħdu ħanut, għax aħna kapaċi mmexxuh. U kien dejjem jibża' minn ftit dejn li ridna nagħmlu għax ma kienniex penny. Minn ftit dejn li kellna nagħmlu biex nieħdu dal-ħanut ħalli ħalli naħdmu fih. Ma nafx jinteressawkom dawn l-affarijiet jew le. Mela, mela, tal-pastizzi, le?
Le, bdejna bil-pastizzi imma mbagħad ftaħt restaurant, ir-Ribon. Fil-fatt lili kienu dejjem jgħiduli l-mar sar ribon. Taf kemm kelli meta mort ma' missieri tlaqt mill-iskola għax kont diġa qiegħed l-ewwel sena sekondarja x'jien kont 'il quddiem l-iskola, għaxar snin tlaqt mill-iskola. Ir-ribon. Ir-ribon. Il-mar sar. L-isem mhux ġdid.
Ir-ribon. Għax wieħed għadu jismu hekk.
Għadu jismu hekk imma żgħir ħafna għax meta kienet għaddiet it-triq Mux fejn Mux ek, jina għal dak qed immur. Għax dak Fejn jissalib tal-marsa. Tajjeb, ma Uddim, uddim, uddim. L-istess wieħed fejn morru niklu aħna. Uddim il-bank.
Eddi fejn ma dak kien ħafna kbar, għaliex imbagħad ma tgħaddew il-triq. Il-triq. U jiena kont.
Għax dik kienet triq dejqa, sa l-lum wiesa. Mbagħad dak iż-żmien, dak iż-żmien missieri. Kont taf li kellu restaurant. Mbagħad fuq.
Xini? Mbagħad dak iż-żmien. Għalli għandna ma jinteressarix fejn tmur tieħu. Imbagħad, imbagħad dak iż-żmien il-pa marat miskin, eh? kien marat il-pa marat żgħir. U bqajtu ħsib inti? Missieri kien jibqa' jiġi l-ħanut, ġifieri kien jaħdem, imma kien limitat ftit anke. U restorant ta' xixin, jew take away? Le, restorant kien, ġifieri tumpani, għaġin il-forus, il-fon, ċips, bajt, laħam. Fimtek, fimtek. Ġifieri.
La Maltija.
La Maltija kienu jiġu tinsiex nofsija Iridu jitilqu mix-xogħol. Iridu jieklu u jerġgħu jmorru. Alla tista' taħseb kif trid tkun praparat sa. Ħanut tal-ħaddiema.
U kont tkun waħdek jiġifieri int u missierek? Konna nkunu jiena, il-pa fil, il-pa fil, fil-kċina. Jien barra u kien ikolli l-oħti u kultant kien jiġi ħija pereżempju. Oħtok liema waħda?
Il-kbira. Il-kbira.
Le ż-żgħira qatt ma ħadmet. Iż-żgħira gawdiet biss, Anna. All right, titħak, meta ħataraħ il-program tgħix kif ħat titħak. Ejjek, ma tiġix taħtfak xi ħadd. Le, le, le, le, le, taf. U imbagħad il-mamma kienet tiġi, kun nhar serba u kun nhar ta' ġimgħa x'konna nagħmlu r-ravju u l-affarijiet. John qabel imur għall-iskola fl-erba' u nofs ta' filgħodu għax fl-erba' u nofs ta' filgħodu konna mmorru l-ħanut. U dak iż-żmien bil-mixi. minn Ħal Qormi għal Marsa. Imbagħad kultant kien waqfilna xi trakk nieħdu xi. John, John, John Dalli, l-eks Ministru. L-eks Ministru.
Kont ngħidlu issa qabel titlaq l-iskola ġbin ħallili mit-tużżana ravjun, ħalli jkolli xi nbigħ u nagħmel. U qed pereżempju.
Bejnek u bejn John kemm hemm? Bejn u bejn John hemm erba' snin. Int kważi l-istess età. Erba' snin.
Int il-kbir. Le, John il-kbir.
John il-kbir. John il-kbir.
Imbagħad oħti, imbagħad jien, imbagħad Anna, imbagħad Bastjan. Ka Bastjan kien jiġi minkejja li kien żgħir. Kont ngħidlu int għamil lil fliexken f'posthom għax jien kont inqassam kollox għaxar snin, George. Kont il-manager int.
Illum jaqsmulhom it-triq ta' għaxar snin. F'dawn il-mumenti li kont ir-restorant, Kienet tiġem is-sejħa l Issa dak iż-żmien ma kienx hemm ma kienx hemm dawk il-liġijiet, Dun Ġorġ. Ma kienx hemm dawk il-liġijiet li ta' għaxar snin ma tistax taħdem. Le, le, kien hemm liġijiet. Imma li trid tkun għamilt l-iskola primarja. U jien kont diġà form one sekondarja u li jkollha bżonnok il-familja. U peress li missieri kien biċ-ċertifikat li miskin kellu daqsxejn problemi, allura sarilek. U inti saqsejtni Ġorġ, saqsejtni xi ħaġa. Għidtlek f'dawk iż-żmien.
Le. Għas-sekondarja diġà għandek tnax-il sena. Imma jiena ta' għaxar snin kont diġà tlajt f'hom ta' sekondarja, jiena kont il-quddiem. Jien anka primarja per eżempju, kont naqbeż snin, fimti ġifiri. Il-bambin dak iż-żmien ta' illum ara, imma dak iż-żmien kien ta' nida xejn. Ġifiri ta' mill-perjodu nieqes mill-iskola, bistajt kont il-ħanut. Eh, ta' xa snin tlaqt kompletament mill-iskola jien. Ħanut ġejjin in-nies, eh, nitama u namlu, ħanaqbeż eh, jieġi l-merkanti nixtri l-affarijiet, imbagħad kont nagħmel xi barter għax hemmhekk peress li kienu jaħdmu xatt. X'għad kienu nies ħelwin, eh! Goffi kemm tridhom, imma mbagħad qalb kbira daqs dil-kamra. Per eżempju, jekk xi ħadd marditlu l-mara jew marredlu t-tifel, mur dabbar rasek ħa naħdmu għalik, hekk kienu, eh! Ix-X'għad kienu nies verament, lili, l-ewwel università li għamilt jien seba' snin ix-X'għad, u mbagħad seba' snin l-università. U għadni nużahom it-tnejn, daqs kemm nuża tat-teoloġija u l-filosofija, għadni nuża tal-esperjenza kbira li kelli x-xatt. Imbagħad kienu pereżempju anke qed iħottu l-corned beef, qed iħottu t-tonn taż-żejt, u 'l dak il-merkant jgħidulu inti ħa taħseb fina, kienu jgħidulu, kienu jgħidulhom aqbdu kaxxa, u mbagħad aqsmuha bejnietkom. Alla mbagħad kienu jiġi l-ħanut sat-tina ta' dawl. Kelli qisha vetrina u kont nagħmel il-barter. 11 sena, ta' 12 sena rani għaddej. Ta' 12 sena din nitkellmu. 11 eh. sena, 12 sena, kont najd li wara ta' dak il-landa kombi fil-landa tant ta' zejt, ħantik per eżempju egzen chips, bil-ħobs u b'kollox tajjeb jekk kejwa, waddabhom li fil-vetrina. Bad kien jiġi ċakat jagħmel li egzen chips tiftaħ l-landa kombi. U dikka kienet liħ. Kont dejjem nirranġa. U minn dak il-faqal li trabbejna fih, meta spiċċajt mill-ħanut issa ngħidlek għalfejn spiċċajt. Kont diġà bl-għajnuna t'Alla qlajna l-flus, aħna konna kixxu wieħed, il-familja, kelli qisha treser, kelli kexxun tal-lemin u kexxun tax-xellug. Lill-ommi kont ngħidilhom, lill-ħuti ngħidilhom, ara ħadd ma jieħu penny jekk ma jgħix l-ommi. U jien ommi kienet ġeneral. Grazzi Mulej li tajtni l-ommi u l-missieri. Dixxiplinata. Kienet iktar ma kien konna nafu li l-kelma tagħha hija kelma, fhimt? Mhux mhux vojta. Li bis-sens jekk ħatgħid kelma mhux kwistjoni li ssawwat u hekk assolutament le. Imma kellha ċertu dixxiplina anke fil-kelma. Għax ommi kienet intelliġentissma kienet taf dejjem xi trid. Din anke kienet imlaħħqa anke fil-partit u hekk, Presidenta tas-Sezzjonali u dak u Viċi President. Dejjem attiva.
Attiva, aħna għandna l-min nixbhu, fhimt? Għandna l-min nixbhu. Imbagħad kont ngħidilhom il-kexx qatt ma sakkart kexxun jien. Kexxun tal-lemin ara xi ħadd ma jmissulix. Għax kont tixtri kaxxa te dak iż-żmien 40 lira. Il-paga ta' raġel kienet sitt lire fil-ġimgħa, seba'. Erbgħin lira kienu allura jien kont irrid infaddal, inwaddab hemm ħalli meta tiġi għandi bżonn nixtri u hekk. Insi. Għandek biss. Imma qlajna l-flus, ħdimna kollha, qlajna l-flus u meta spiċċa. Dun Ġorġ int li ġielih bgħidt xi ħaġa imma. Hu,
u ġieli anke l-kont għax kienu jgħidulu pereżempju għamiltu malajr Bizzit xi tlet sordi. Mhux suppost saqsejtielek di. Oh, le, u oh, mhux suppost. Oh, George.
Friet tellif.
Ċaf ċaf papru la sebt l-ilma, eh, kompli. Eh, u anka per eżempju xi tlet soldi mhux għalhekk ngħid jien. Jiena fit-tikka tiegħi meta stajt ukoll ġibitt, mela allura llum ħa noqgħod nikkundanna u ħa noqgħod. Tipponta subaj.
Fid-daċejn żejra tiegħi aħseb wara. Imma mbagħad konna diġà xtrajna d-dar, pereżempju, konna xi television, karozza, ġiex garaxxijiet, qed tifhem. Imma taħt għaxar sena kellek dik il-mentalità ta' business biex ngħidlek. Iva, x'jiena ta' wara wara ta' seba' snin kont imbagħad wara nofsinhar immur fil-ħanut ta' fejn kien jaħdem missieri imma l-Ħadd fl-għaxija ma kienx jaħdem u mal-kuġin tiegħi li miet ftit ilu Alla jaħfirlu kont nieħu ħsieb il-ħanut jien.

u spiċċajt f'Settembru tal ta' 70. Ehm, tgħidli inti għalfejn mort għax jiena dak iż-żmien kont bdiet li anka il-ħajra li xtaqt eh, kien jiġi ħanejdlek kif. Is-sejħa.
Kif bdiet is-sejħa, ġoġa il-bambin jinqadab kollox. Ta' 18.
Għaw, 17 sena jisu. Ejja nejdu 17, 6 17. Ix-xagħat kien tough. U biex ikellmuk ħażin u biex hekk u biex hekk u biex hekk minkejja ta' qalb tajba. Jiġifieri Imbagħad kien jiġi patri. Patri. Ta' Ċejlu kien. Il-knisja ta' Ċejlu għadem sal-lum. U dal-patri fis-sempliċità tiegħu kien jibdel, kien jibdel l-ambjent tax-xatt kollu. X'kien għargħar kien hekk! Allura lejliet l-ewwel ġimgħa tax-xahar, u għalhekk għadni devot ħafna tal-ewwel ġimgħa tax-xahar jien. Kulħadd sejjer ħallini ttellifni xi tqarbina! Ħallini, itlaq 'l hemm! U d-daħq mhux jonqos bin-nofs, aħħ! U l-affarijiet. Ix-xatt tal-belt qed tgħid? Ix-xatt, il-marsa.
Il-marsa. Il-marsa.
Imbagħad Kont ngħid f'qalbi, għax il-Mulej nerġa' ngħid jinqeda b'kollox. Kont ngħid ara daqsxejn dawn l-affarijiet. U darba kont qed nitkellem ma' John, ma' ħija l-kbir, u għedtlu taf li qisni qed inħoss sejħa qawwija biex jien insir qassis, għedtlu, għedtlu imma jien hopeless hawn, għedtlu, ili li tlaqt mill-iskola ta' għaxar snin. Jiena rrid nibda l-edukazzjoni mill-one plus one. Qalli kollox possibbli, qalli nibdew kieku bil-korrispondenza mal-British Tutorial Institute, l-Ingilterra. Għedtlu kif, qalli inti tibgħatilhom il jibgħatulek il-lezzjoni, ma kienx hemm internet u hekk. Hu kien għadu żgħir ukoll, le? Insomma, ġifieri jekk jien kelli sittax hu kellu għoxrin. Kien għadu l-mużew dak iż-żmien John, għax John kien prefett il-mużew u kien imexxi. Imbagħad bgħadt għedtlu iva ta' nipprova, nipprova. U bdejt speċi niftakar bdejt is-somom, l-Ingliż, il-Literature, għamilt tliet suġġetti. U wara x-xogħol mill-erbgħa u nofs sal-ħamsa u nofs, mill-erbgħa u nofs ta' filgħodu sal-ħamsa u nofs, kont immur id-dar, norqod siegħa, Niekol xi ħaġa u nagħmel sagħtej studju bis-serjetà. Imma nixtieq nagħmillek domanda li mhux suppost għamiltilek. O George. Le, le, interessanti. Is-saċerdot, le, le, is-saċerdot imma. Ftakarha di l-mistoqsija għax importanti. Is-saċerdot għandu bżonn dal-istudji? Stenna. Ġifieri min ma jridx jistudja. Ġejja għalija wkoll. Imbagħad bdejt dan, nibgħat nibgħat l-exercises, wara erbat ijiem jerġgħu jaslu, ikkoreġuti u jibgħatuli oħra. U għamilt wara qisu disa' xhur, għamilt tliet O-Levels u għaddejt minnhom. U għamilt kuraġġ ta' sur. Għedt mela jien nista' nasal. U għedt il-familja tiegħi, għedtilhom jien is-sena d-dieħla l-ħanut u nwellugħ. Għedtilhom għax. U kif kienet? Kif ħaduha l-ġenituri?
Ommok mod speċjali. Qed tara l-flus, issa f'daqqa waħda. Ommi ħadet, ommi ħadet gost ħafna. Għax ommi kienet għadha tibki kull jum li jien tlaqt mill-iskola. Għax anka anka t-teachers kienu jgħiduli va dak ħa toħorġuh mill-iskola speċi. Dak hu kapaċi imexxi, jiġifieri. Imma missieri ma ħax pjaċir, miskin, Alla jaħfirlu, x'jgħid issa jien għedtlu le, għedtlu normali hekk pastizzerija d-dar fil-dak u kien joqgħod jagħmel pastizzi hemm u r-ravjol u kien idawwar wara li neħħejnieh. Wellejnieh u għamilt sentej biex nistudja biss. Għax meta mort is-seminarju, kien hemm Dun Victor Grech, Monsinjur Victor Grech għadu mimli bil-għomor, bniedem li għamel ħafna ħafna ħafna ħafna ġid u għadu jagħmel. Kien qalli qalli imma biex tidħol l-università qalli trid tmien suġġetti, tlieta minnhom A Level u Sej. Qalli u mela mhix xi ħadd xi ħadd xi darba daħal is-seminarju? U jien għedtlu, Ma mhux dejjem irrid ikun hemm l-ewwel darba. Fil-fatt meta dħalt imbagħad kien jiftaħar bija li s-seminarju ġa ġab nies mix-xatt. U għamilt dak is-sentejn nistudjaw imsamma u ġibt li kelli nġib. U t'għoxrin dħalt l-università. L-università kien cultural shock. Għax bniedem li qatt kważi ma mar skola sekondarja, qatt ma mar sixth form. U daħal l-università. U daħal l-università.
U t'età żgħira.
Kont 20 li. Ġifieri l-istess età.
Normalment kienu jidħlu 18. Fil-fatt jew wieħed mill-kbar fil-kors, fimt? Pereżempju, jekk jien għalaqt 71, Sieħbi Father René Camilleri dax-xahar ħa jagħlaq 70, fhimt, jiġifieri jkun hemm dik is-sena u nofs. Kiber daqshekk René, kiber daqshekk René jiġifieri issa? Mhux qatt tesmiegħi. Isma', fi ftit żmien irnexxielek iġġib dak l-istudju kollu li kont tlift. Sentejn. Imbagħad fil-fatt kont pereżempju biex immur il-librerija noħroġ ktieb ma nafx kif. Allura xi ħadd minn sħabi jiġi biex jurini kif noħroġ anke l-kotba. Biex naqra, ma kontx naqra ħafna, dak il-lectures kollha bl-Ingliż eċċetera. Jien Ingliż all right għaddejt mill-eżami imma qatt ma kont xi skola jitkellmu l-Ingliż. Imma speċi ma ridt, iddeċidejt li ma rrid naqta' qalbi qatt. U niftakar fl-ewwel tliet xhur bdejt miexi, Imbagħad darba bagħat għalija l-Bambin itah miġ-ġenna fejn qiegħed Father Peter Saracen Inglott għax kulħadd hekk jafu Father Peter u kelli kelli laqgħa miegħu kelli laqgħa miegħu għax kellna tutorial jiġifieri. U qallu qalli kemm ħadt gost anke bl-istorja tiegħek bil-mod kif dak qalli u tidher anke meta tkun qed titkellem meta nagħmlu diskussjoni qalli tidher li int għandek ċertu background Qalli tajher fuq man, speċi. Tagħmel seba' snin ma nistax xi ħadd taħdem hemm mhux bilfors ikollok daqsxejn differenti. Imbagħad għedtlu m'għandi biża' kbir bħalissa għedtlu għax xahar ieħor għandna l-eżamijiet. Għedtlu jiena li ngħid li dik il-karta li ħa nikteb jien ħa tiġi f'idejk l-ewwel wieħed, għedtlu ma tantx timlieni bil-kuraġġ. Qalli mur, qallu ara ma taqtax qalbek. Qalli għax issa mxejt qalli għumt il-baħar kollu, ara ma teħilx fil-port. Għadni niftakar x'qalli Father Peter. Għedtlu le, għedtlu jien, għedtlu dak iż-żmien ukoll kont bniedem ta' fidi. Għedtlu jiena, għedtlu għandi l-Alla jgħinni, għedtlu naf li bih nista' nagħmel kollox. Però meta titkellmu fuq is-sejħa. Xi tħoss? Ara Alfred, jiena kont qed nagħmel ħafna flus meta kont bir-restorant. Jekk il-paga ta' raġel kienet lira kuljum, jien kont naqla' għaxar liri kuljum. Elot. Etnik, fil-60s. Ah, fil-60s. Fil-60s. Elot.
Taqla 100, jien naqla 100, inta taqla 2000. Mux ġifiri, etnik kelmu, jien, aħna, ċkonna bħala familja. U allura, jiena kon sejjer tajjeb, fimti ġifiri. Imma, kelli xaħġa ġewwa fija, something else, xaħġa oħra. miġdin, u dak is-saċerdot, dak il-patri li kien jagħmel dak in-nies ibiddilhom u jagħmilhom kuntenti, hu kapaċi jibdilhom biex isibu lilhom infushom, biex isibu t-tajjeb ġewwa fihom. Għax dik l-iktar ħaġa li laqtitni. Għax inti x'inhi r-rieda t'Alla? Ir-rieda t'Alla li inti tiskopri dak li inti trid. Għax dak ma twelid Alla itik ir-rieda tiegħu fil-qalb tiegħek. X'irid Alla minnek itihulek fil-qalb tiegħek. U inti r-rieda t'Alla tfisser dik is-sejħa, li inti ssib dak li Alla żera' ġo fik sa minn twelidek li sejjaħlek sa minn twelidek. U għalhekk ehm awtomatikament jien kont ngħid something else. U mbagħad kont qed, mbagħad kont qed nitkellem ma' John darba ma' ħija u qalli inti meta kont żgħir ħafna ġieli kont issemmi. Għax kont ngħidlu, kont ngħidlu qed inħoss xi ħaġa li mhix biżżejjed. U dak għall-ewwel ħasibni mhux biżżejjed, jiġifieri flok ristorant wieħed ikolli għaxra. Li kont kapaċi mmexxihom ukoll, jiġifieri, Sinjur Alla ħfirli. Imbagħad qalli inti meta kont żgħir, veru niftakarni meta kont żgħir ħafna, kont tgħid li tixtieq issir qassis. Għedtlu naħseb dik is-sejħa. Naħseb il-Mulej tgħejjeli permezz tiegħek. Imbagħad minn dak iż-żmien bdejt dik it-triq. U llum ma nħares lura u bqajt qassis bid-diffikultajiet kbar li kelli, speċjalment dawk li suppost għenuni anke minn ġewwa telfuni, all right? Kont se mmur għalija din. Ehm, dawk li suppost għenuni telfuni ma jimpurtax għadda kollox, il-Mulej jikteb dritt. Fil-Knisja stess qed tgħid. Il-Mulej jikteb dritt fuq il-linji mgħawġin u Lil Alfred kont qed ngħidlu, aħna u ġejjin, eh? Ehm, għedtlu tiskanta kemm il-mard daħħalni iktar 'il ġewwa fl-ispiritwalità interjuri, eh? Li inti tkun iktar bil-ħin mal-Mulej, eċċetera, eċċetera. U għall-grazzja t'Alla bdejna dik it-triq, komplejn hija, illum ili għandi erba'. Ġifieri sirt saċerdot ta' kemm età? Jiena ser saċerdot fl-20 ta' April għalaq 24. Fil-21 sirt saċerdot. Ġifiri 20 sena għalaqtom lejliet. il fat dawk huma wara xulxin jien. Qatt ma ħadd niekol fil-birthday u l-anniversarju. Rajt 20 u 21st. Ħalli issa tiftakarhom mhux tgħidli ma tafx. Off, off.
Aprilu, Aprilu.

20 sena. 20 sena.
Don, il-familja mbagħad bdiet tinfired għal sħutak iżżewġu, inti bħajt id-dar, eċetera, eċetera. U naħseb din xi ħaġa li ħafna, speċjalment miżżewġin, ma jifhmuniex, ġieli tkellimna anke jien u Alfred, qisha l-persuna li tibqa' d-dar, tieħu l-piż tal-familja kollha fuqha. Jien naf jekk ħuk kellu xi jgħid mal-mara, oħtok kellha xi tgħid mal-mara, ħa jiġu jkellmu lilek. Jekk id-dar, jekk. U Dun Ġorġ iktar.
Eħe, u jekk jekk ommok, missierek għandhom xi ħaġa, ġew ikellmu lilek. Jien ma kontx se nidħol fuq dik il-biċċa tal-knisja, ma kontx se nidħol fuq affarijiet oħra, inti. Semmejt kemm darba per eżempju lil John. Ġifieri. Politika Jidher li hemm ċertu close ma' John. Per eżempju. Kunna taħat għadna minn Nikolandu. Eh, John għadda minn momenti. Sellin għalih.
Għadda minn momenti diffiċli fejn ta' ħafna l-pajjiż u spiċċa attakkat u attakkat ukoll minn nies personal minn ġewwa. Nimmaġina li dak kien mument iebes għalik, anke biex tikkalma forsi lil ommok li kienet għadha ħajja. Ħafna, ħafna.
Mela. Kif kienu dawk il-mumenti d-dar? Ħa nibdew minn hemm. L-ewwel nett nixtieq, qabel nibda l-familja, nirringrazzja u ngħid pubblikament lil sħabi kollha li kont is-seminarju magħhom għax mil-lat intellettwali għenuna ħafna. sakemm sibt saqajja. U aħna l-kors, l-uniku kors, Ġorġ, li għadu jiltaqa' kull nhar ta' Tnej, kull nhar ta' Tnej, nhar it-Tnej li għadda, għamiltilhom dixx bil-majjal, bil-patata, eh, u kollha nieklu u niltaqgħu flimkien. In-44 sena every Monday. Nintaqgħu flimkien għax birds of the same feather. flok together. Lives together. Ma kienx ma kienx diffiċli biex nieħdu dak ir-role li qed tgħid inti Ġorġ u anke l-kumment li għadda l-Fred għaliex jien kont diġà ħadtu qabel. Jien meta kont qed nieħu ħsieb il-ħanut jien.
Ta' xar snin u tnax-il sena. Il-familja jien tellejt għal fuq. Il-familja jien ħadd responsabilità tagħha. Jekk John irid jistudja u John kien jaħdem id-dok id-rajdoks insiex. Minn hemm beda, John kien l-ewwel wieħed f'Malta li ggradwa ACCA. Hekk hu, intelliġenti hu. L-ewwel, l-ewwel wieħed f'Malta, ACCA. Kien jgħinu ħafna, kien John baqa', baqa' jħobbu sal-aħħar, ċertu wieħed Farrugia, kien ekonomista, kien daqsxejn qawwi, nsejt x'ismu bħalissa, mhux qed jiġini ismu. Farrugia kien daqsxejn qawwi. U allura jien dak ir-role, Li qisni anke meta bdew joħorġu ħuti, ħija, oħti, eh? Anna, Bastjan l-aħħar wieħed li ħareġ għax kien iż-żgħir, ovvjament. Anke meta dħalt is-siminarju, kont nibqa' mmur jien għax jiena anke meta kont nistudja l-università, imbagħad biex trajna d-dar u hekk, jiena kważi ħreġt kollox kulma kelli, mhux kważi, jiena anke li kelli mfaddal tajtu kollu lill-familja. Allura kull nhar t'Erbgħa u kull nhar ta' Ġimgħa, forsi ma rridx nagħti eżempju ħażin ta' imma l-bżonn huwa bżonn, kont flok immur l-università kont immur il-ħanut fejn kien speċi kien jaħdem missieri. Kont nagħmel mit-tużżana ravjul. Noħodhom noħodhom il-wrangler dak iż-żmien għax ħija kien jaħdem hemm u kienu jtuna ħames liri tagħhom. Kull nhar t'Erbgħa u kull nhar ta' Ġimgħa. Ġiex lir inżomm jien u tmien liri kont nagħtil missieri bil-ġakk. Sewwa, d-direzzjoni diġà qed tgħidulna li l-ħin skada, imma nixtieq din għaliex Dun Ġorġ fil-familja minbarra li John Dalli ġie attakkat, kien hemm il-mewt anke tar-raġel t'oħtu, li kien mument ieħor ukoll diffiċli li inti trid iżżomm il-familja. Imma jien rrid nasal għaliex inti. Tar-raġel t'oħtok tal-liema?
Tanna. Tanna, Anġlu.
Anġlu. Inti darba fil-programma għatta u għadda moħħi.
Li meta saħat jitfalek il-ġebel, zommu u ibnidar.
U ibnidar.
Meta il-familja tijak kienu jitfawla dal-ġebel. Ekku.
Zammejtu bnejt id-dar. Pero qabel qabel tuġeb il-ġorġa, jien saqsejtilek għax aħna nafuhom sew. Mux fulanna. Imma n-nis li għet iseguna. Ma jafux li.
Ħanniġi ħanajt kollox u fil-qosor, għax dan nista' nagħmel programm fuqha, tgħin il-mistoqsija. Jiena kont nemmen minn dejjem li l-ġebel li qed iwad bulħija huwa kollu frott lejra. Għax daw, l-ikbar rispett lejhom anke llum, kollha flimkien ma kinux iġibu nofsu. Ir-riforma li għamlet Malta dak iż-żmien kollha ħija, għamela, ġifiri riforma. U Eddie Fena kad għamil li li kien jgħid li personalment, kien jgħid li minn arħu kaqas nistammexi. Imma lejra mbagħad kibret u raw kif għamlu konfoffa msamma eċetera. Fil-fatt ftit ilu, ma nafx hekk rajtu hux intom, dak li kkundannaħ minn Brussels il-ħija waħel il-ħabs. Rajnija wkoll. Kessler. All right? U hemmhekk ħadt gost ukoll li ħija ġie. Jien seba' snin wara li l-Isqof naħħieni mill-parraċċa, ġa qalli skużani għax kienet l-għira li mexxietna għal dik id-deċiżjoni, għax kulma tmiss tagħmlu deheb. Għedtlu jekk kien inti ħilla Alla, hu aqwa mid-deheb, kulma nagħmel. Fhimt? Jiġifieri din huma affarijiet importanti. U allura dawk id-daqqiet kollha li ħa hu, illum hi Irrid nipprova nnaqsilha kemm jista' jkun la kont inħalliha tara television, ċertu stazzjonijiet, kienu jkun hemm ħafna snooker u dejjem kont intiha l-isnooker għax kienet tħobb l-isnooker, la nġibilha gazzetta għax Anġlu t'oħti Alla jaħfillu kien dejjem iġibilha l-gazzetta, ħobża, pakkett ħalib u xi pakkett gallettini u hekk, kont ngħidlu l-gazzetta neħħiha għax għal ommi l-gazzetta kienet in-nazzjon, mhux hekk? Alla ngħidlu neħħiha dik, iġġibili x'iktar. Ħalli l-ispeċi għax imbagħad l-hena tagħhom jonfħu l-affarijiet. Ara din ta' Kessler ma rraportawhiex. Eh, li waħel il-ħabs, suspended sentence. Imma kien hemm il-weġa' u tinħass anke fil-videoclip. Weġa' mhux ta' weġa' mhux ta' ftit, weġa' ta' ħafna. Xena ħija mbagħad meta kien Brussels, imħabba dawn l-affarijiet kollha kellu jirriżenja anke minn kummissarju. Ekku. All right? U batit.
Batit il-familja. Il-mara tiegħu għalek. Eh, u ġaset.
Oh. U tfal. U tfal. U għadhom ibatu sal-lum. Eh? it-tfal għadhom ma batu sal-lum, għax anka meta jmorru ximkien jew jiftħu dak, fuq il-Google jitla kollox daw li missierhom riżenja eh, minn hemm, mm. saħallija tintakez li forsi tidher ukoll. Ejwa dak kien moment diffiċli, imma mbagħad moment diffiċli Ukoll kien kienet il-mewt Anġlu, il-mewt Anġlu, ir-raġel ta' ħti Anna. Anġlu kien. Kint close magħhom il-film. Daqs ħija, daqs ħija.
Anġlu li huwa bniedem ta' suċċess. Ta' suċċess għax Anġlu kien. Tifel ta' Tumas.
Anġlu kien wieħed kien il-project manager. Libena, il-Portomaso, l-Hilton, il-Dolmen, Malta.
Dan hu bnihom kollha. Imma kien bniedem verament umli, kien bniedem qalbu tajba, kien bniedem sempliċi. Kull ma għandi bżonn, Anġ, hawn familja, għax għand fuq torqod fuq il-kartun. U tal-ħżejn.
Għand għand erbat it-tfal, ħa nġiblek ħames sodod.

Mxew università, Angela Tanka tgħallem l-università, Karl illum. Imexxi hotel.
Jiġifieri jmexxi hotels eċċetera u mexxi wkoll. Jiġifieri it-tjubija ta' missierhom u l-għaqal u l-għerf t'ommhom daw it-tfal wirtuh u dan qed nagħmlu bħala appell li tiżirgħu fit-tfal jibqa' hemmhekk, u t-tfal huma bastun, jew isserraħ fuqu jew taqla' xababih. Daqshekk hu. Mela, irridu nagħlqu. Illum tgħallimna żewġ affarijiet. Però, però, dal-aħħar ftit kliem li qal Dun Ġorġ. Inkredibbli. Ħallejtni.
Tgħallimna żewġ affarijiet. Ħallejtni bla kliem għax jiena Iltqajt ftit ma' John ukoll u tkellimna xi ftit f'okkażjonijiet. Huwa bniedem intelliġentissimu. Intelliġentissimu. Ħafna. Intelliġentissimu u qalbu tajba żżejjed li kultant ikun hemm min jittradih. Jiena u John dik id-differenza. Ngħidlu you are very intelligent but you have to be more wise. Għax tant jafda, tant iħobb, tant jgħin, tant jagħmel John. Mela, se jkollna nieqfu hawnhekk, Dun Ġorġ ħa nistidnuk għall-ġimgħa d-dieħla wkoll, nerġgħu nkomplu nitkellmu. Illum tgħallimna, Fred ukoll, li jien għaddejt minnha wkoll, li qatt ma taqta' qalbek fejn jidħol studju. Għandek kemm għandek età. Xorta tista' tiswed. Dun Ġorġ, bdejt nara l-istorja tiegħek u nqabbilha ma' tiegħi. Nixtieq nagħlaq jien bl-aħħar domanda. Issa xi ħaġa oħra, mela, xi ħaġa oħra, għaliex Dun Ġorġ semma l-parroċċa u int kont qed tirreferi għall-parroċċa ta' l-Ibraġ. Ta' l-Ibraġ, yes. Tajjeb li ngħidlek li dak iż-żmien jiena kont naħdem ta' l-Ibraġ, il-Halland Hotel. Halland Hotel, niftakar.
Tajjeb.
Hemmhekk sirt tafu. Le, le, imma qabel ġie Dun Ġorġ, Hemmhekk ma kien jeżisti xejn. Hemmhekk Lanqas knisja. Biċċa garaxx.
Dun Ġorġ irnexxielu jibni l-knisja, kienet l-aktar knisja komda li l-Ħadd wara nofsinhar tiġbor in-nies, kienet l-ewwel knisja bl-air condition. Tal-ibraċċ.
Tal-ibraċċ. L-ewwel knisja li kellha kamra fejn inti tista' tmur bi

U eħe semma lil Anġlu u Tumas Grupp, għabdu bżonn xi ħaġa ora maw tinda fuq it-sultier għal miliet, ġifieri. U labbatini, labbatini.
Labbatini bniet.
Meta ngħidu l-braċ dak iż-żmien ftit familji u familji barranin. U nifhmu għalfejn qed jgħid lejra. Ma kienx kappillan. Lejra meta tkun kappillan Birkirkara ħabbat żewġ bibien u xbart il-flus U għamilt statwa. Meta bat, meta l-isqof batni jem, għalli ħana bata kem, għalli moqot attent. Għalli għax dik hija zona, għalli fejħat ma rrit jaf bxej. Għetlu jak n-nies nkunu rridu nafu bijom aħna, mhm. isiru jħobbuna u jafu bijom. Morsib siġġu sibt flasġija jew il-ħad. Sa fuq it-suntir kien hemm momenti fejn intramat tinet. It-tinet. It-tinet fuq it-suntir għax in-nies fuq it-suntir u fix-xitwa ma toqgħodx fix-xita. Għakin toqgħod taħt indax ma ssibx post. U l-knisja mhux żgħira, dawk li jmorru tal ibrat. Proset, ħallejtuni bla kliem. Jiena nixtieq nagħlaq bl-aħħar domanda u mbagħad immorru għall-programm ma' Dun Ġorġ il-ġimgħa d-dieħla, it-tieni parti għax ma stajniex nagħmlu kollox. U naħseb ħadtilkom ħafna ħin ukoll. Fi programm wieħed.
L-aħħar domanda tiegħi hija di. Spjegali u nagħlqu biha wiċċ ommok meta int sirt saċerdot, kif rajtha, dak il-wiċċ tagħha meta int tajtha l-Ewkaristija Imqaddsa. Ħa ngħidlek.
Ommi, l-ewwel nett, kellha sodisfazzjon kbir għax jien studjajt, ħadt id-degrees, mill-università, eċċetera Imma iktar għas-saċerdot. Allura ommi li kienet bniedma ta' fidi kbira wkoll, bniedma sewwa, kienet tgħid tgħid ma' kulħadd, Jien l-ikbar xorti li għandi huwa żewġi, ibni s-saċerdot u uliedi. Imma s-saċerdozju ta' binha kienet tpoġġih in-number two. L-ewwel żewġi, għax fejn kien joqgħod żewġha ma kien joqgħod ħadd ommijiet. U kienu jħobbu. Il-lealtà. Il-lew kienu jħobbu l-xulxin u fiduċja kellhom bżonn il-miżżewġin jitgħallmu. Ibni saċerdot, ġifieri mhux ibni Ġorġ, is-saċerdot, u uliedi. U ommi meta kienet tgħid xi ħaġa, kienet tgħidha bis-sens. Tajjeb, Dun, fl-aħħar nett, meta twelidt? 20 t'April. 1952. Għaliex dik hija l-kompetizzjoni li tista' trebaħkom ikla ġewwa l-Mercanti Restaurant fis-Suq tal-Belt. Tgħidulna meta twieled Dun Ġorġ. F'idejk ħa nagħlqu issa. Nagħlqu hawnhekk Dun Ġorġ.
Grazzi, nirringrazzja l-isponsors tagħna, sponsors kollha tagħna. Kollha. Grazzi wkoll lil Benna li naqdu magħna. Ngħinuhom għax bis-saħħa tagħhom jasal Kalamita fuq il-one, jasal Il-podcast fuq li smesh, tajjeb il-programmi li mmexxu aħna George, dejjem grazzi għall-isponsors tagħna.
Nirringrazzja l-ħaddiema kollha ta' l-Uffiċċju Calamita tax-xogħol importanti li jagħmlu immexxija mill-manager tagħna Ivan Baldacchino wkoll illum huwa d-direttur tagħna li xebgħa jgħajjat f'widnejja Biex nikkonkludu, l-aħħar programm ħa nilqgħu l-aħħar biex qabel nagħlqu ħa nitolbok tibdilli naqra l-funnel. Eh, sa ftaħtu. Għax jien.
Tiegħi eh, tajjeb? Tiegħek tal-larinġ, dum bħal eh, tiegħi. Eh, jien preferi tal-ħawħ. Ma nista nara mxiffa. Nta minn meta l-għaw.
Tal-ħaw jinħob. Eh, Santu mux l-għarin tu l-għarin ġmasu. Mux mullem, ċaw, nintaw il-ġemaddi. Don Ġorġ, nintaw għattini parti, wieħed mill-isba programmi li kanna sissa. Kolla kienu interessanti, George. Da wieħed minnhom.
Pero da naħseb.
Meta tridu, meta tridu niġi. Il-ġimgħa d-dieħla tkun hawn. Tkun hawn. Meta ah.
tridu.
Il-bib miftuħ. Tajjeb.
Kaċaħat tkun ġej u ma jkunx jista' jiġi ċempilli jew għalija u niġi. Aħna normalment qatt ma nitilqu ikun eh. fejn kun Don Ġorġ jienu int. Li ma jagħtix il-barka. Għala ent iva, bil-barka Mod speċjali għal morda għad diffikultajiet bħal Grazzi, grazzi mura.
Ew, dun ġorġu nitolbu għal paċi. Fid-dinja, speċjali. Iva Messer Atis, nixtieq nirringrazzjak tal-li minn ġu fommi jinti sejjaħt li biex inkun saċerdot. U għalhekk dal-ministeru li jinti tajtni nixtieq illum neżerċitaħ Billi nagħti l-barka tiegħek fuq id-dinja kollha, ħalli fost tas-Saltan il-paċi, fuq il-Knisja f'daż-żmien tas-Sinodu u fuq it-telespettaturi u s-semmija kollha. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Amen, il-paċi magħkom niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.

Dal-podcast ġie miġjub lilkom minn SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer,